Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vun Kaméidi, déi lescht virun der Summerpaus an wéi der gesitt, Den Dude ass neesch do, de Kevin ass neesch do a mir sinn haut hei fir obvious reasons. Ech mengen, mäin luschen Outfit seet genuch, säi Brëll, säin T-Shirt seet genuch. An de Schnauz. An de Schnauz natierlech, den Tommy Iommi Schmelz, den Schnauz, Schmauz, Schmelz. Jo, mir sinn hei fir natierlech iwwer Black Sabbath ze schwätzen. Et ass Black Sabbath Month, soen ech emol einfach, ne? Ech mengen, dat ass schonn Éiwegkeeten hier, datt esou vill Black Sabbath News waren. Dat stëmmt, dat stëmmt. Sinn zwar keng super gutt News, wéi mer wëssen, an ech mengen, mol direkt en Cheers op Black Sabbath. Prost, ja. Fir esou eng, fir esou eng fantastesch Band, wou eis, jo, 60 Joer, gell? Plus minus 60 Joer. 60 Joer, jo, jo. Begleet huet an der Häert, am Metall. Jo, an generell de Metall definéiert huet. Ech mengen, ouni déi wäre mer haut net hei. Jo, dat stëmmt. Merci fir d'Alodung, fir mol unzefänken, fir mäi Speech esou unzefänken. Mär schwätzen hei iwwer eng ganz, ganz wichteg Band hautzedag. A wierklech. Ech drénke meng Hoer mat. Drénks deng Hoer mat, jo. Deng Ozzy-Hoer.
Jo, natierlech muss een natierlech och e bëssen, e bësse méi. Lustigkeet do rabréngen, mee Black Sabbath ass offiziell vun der Bühn zumindestens, ne? Leider, leider wierklech, ja. Et ass eng Inspiratioun fir Millioune vu Leit an der Musekszeen, dofir dass, war einfach schued. Ech hunn och de Livestream gekuckt an zum Schluss si mer awer e bëssen d'Tréine komm, wou ech den Ozzy gesinn hunn an dono nach e Black Sabbath. Dat war einfach, et ass mär. Komplett doten un d'Häerz gewuesse, also deen Abschid do, dat war, dat hunn net vill verkraft ha. Wat war tough, also ech mengen et war, et ass jo net nëmmen em de Concert gaang, ech mengen natierlech, mir hunn jo hei schonn um Channel och ëmmer nach Saache vu Black Sabbath gepost, mee ech mengen et ass jo virun etleche Méint annoncéiert ginn, Black Sabbath géing hir lescht Show spillen, dat war effektiv de fënnefte Juli elo, also zimmlech rezent, an. Wat eng Show och, gell? Also dat ass jo de ganzen Dag gaangen, alles wat Rang an Numm hat war do. Ja, ja, op alle Fall hat ass och all Band esou ee Black Sabbath Cover gemat huet. Jo, jo, dat war cool, dat war mega cool an och d'Supergroups waren zum Deel ganz interessant. Ja, op alle Fall.
Mee jo, de Schluss war net esou cool. Am Schluss war Gänsehaut pur. Jo. Wat hunn se gespillt?
Si hunn natierlech War Pigs gespillt. Dann Iron Man. Iron Man, NIB an Perry, jo Paranoid. Paranoid natierlech, däerf net feelen. Däerf net feelen. Ech mengen, déi hunn dat och vun viraus ofgeschwat, dass si déi Songs do spillen. Ech mengen, d'Leit hunn och gesot, ech mengen, wéi Metallica oder esou, warscheinlech och gesot, Dat sinn hir Lidder wou se ëmmer spillen. Mee wou ëmmer aner Lidder, dat sécher ass dat alles och schonn ofgeschwat ginn.
Lo muss een natierlech kucken, wéi se wat wat wat hannerléisst déi Band. Déi Band huet 1968 ugefaangen, oder 69, ech weess net méi ganz genau. Ech mengen 69.
Oder 69, jo ka sinn, jo ka sinn. An huet de Metall esou revolutionéiert oder prinzipiell nei erfonnt duerch e ganz dommt Accident vum Tony Iommi a senger. Richteg. Senger Jugend. Ja, richteg.
Zwou Kappe verluer vun de Fangeren, also hien ass Lénkshänner, ne, fir dann esou Gittar ze spillen. E krut jo, ech mengen, ech deemools gesot, Du kanns ni méi Gittar spillen, ne, an hien huet sech dat net zougelooss. A wann een dann elo kuckt, wéi gesot, 60 Joer dono, elo si se effektiv fort. An ech mengen, ech wëll elo net hei prophezeien, mee ech mengen, dat wäerte mär nach matkréien. Mir gesinn och déi Band herno guer net méi do sinn. Dat ass nach méi krass, gell, an dat gëtt mat ze bedenken, soen ech mol esou.
Dat ass och eréischt, deen Unfall ass nom zweeten Album geschitt, fir eng Parenthese do ze maachen, nom Paranoid Album. Stëmmt, stëmmt, jo. An dat war säi leschten Aarbechtsdag. Richteg, jo.
An dote war deen dote Fanger an dann de Mëttelfanger. Zwee Mëttelfanger, ne? Jo, mee hien ass jo Lénkshänner, dofir hat en Chance. Engersäits jo. Hat e Chance, soss wär seng Karriär ganz eriwwer gewiescht. An doten einfach, wat huet en do gemeet? En huet sech zwou Plastiksfläschen wéi seet een, Dach, Prothesen, jo, Prothesen, selwer gemaach, gell? Prothesen drop, drop gemeet an dann huet en sech och méi déif getunt op CD-Standard. Jo, jo, dat war meng ech mat eng vun den éischte Bands, wou dat deemools gemaach huet, gell? Jo, richteg, richteg.
An doduerch war wierklech, wann s de Lidder lauschters wéi Inter, Into the Void oder Lord of this World, wow, heavy as. Ech vergläichen ëmmer, esou wann ech un Heaviness denken an u Black Sabbath, dann denken ech, dat ass da bei mir eréischt méi spéit komm, dann denken ech u Sweet Leaf, d'Ufankslidd vu Master of Reality, dat ass wierklech esou. Ok. Genau, gutt gehouscht a lass geet et, gell. Jo, jo. Mä dat ass ikonesch an ech mengen, déi Band an all déi Figuren, mir schwätzen natierlech hei vum Tony Iommi an Déi aner Member sinn net manner bekannt, ech mengen, wee kennt den Ozzy Osbourne net, gell? Jo, oder de Geezer Butler oder de Bill Ward. Jo, jo. Natierlech, dat ass schonn wéi eng Supergroup an si wosst et net. Also fir mech, ech fannen wierklech, dass. Nee, déi waren sech dat net bewosst, dat ass kloer, gell, wat déi do gingen op d'Been bréngen. Wierklech all Member vun der Band ass speziell, also well och de Geezer Butler zum Beispill, hien ass och, gëtt oft vergiess, well hien huet jo déi meeschten Texter och geschriwwen an der Band. Richteg. A vill iwwer Krich oder iwwer Ängstzou-stänn. Dofir och déi düster Melodien an déi Texter affer super dozou gepasst. Jo, jo e gëtt effektiv gäre vergiess. Natierlech, ech mengen, wéi kënnst och géint eng, sot ech mol, e Mënsch wéi Ozzy un, gell? Ozzy ass vläit net elo jidderengem säi beschte Sänger. Ech muss och ganz éierlech zouginn, dass dat elo Blasphemie, well ech esou ausgesinn haut. Mee ech hunn den Ozzy. Net ëmmer als dee beschte Black Sabbath Sänger emfonnt, mee et ass definitiv d'Perséinlechkeet an et huet ni een anere bei si gepasst. Dat ass esou, ech stelle mech mol sou an de Raum, mee dat ass esou, ech muss déi Perréck aus do, dat ass einfach ze vill onangeneem. Ech menge wann s de déi déi éischt Album lauschs vii Black Sabbath, dann hues de Paranoid, dann hues de jo Master of Reality, Vol. 4, Sabbath Bloody Sabbath, Sabotage, Technical Ecstasy. Ach, du kenns se besser wéi ech. An Sabotage, jo, voilà. An dat lescht ass natierlech Never Say Die. Never Say Die, jo. Ech mengen, si hunn sech och do evoluéiert mat der Ozi-Phase. Do hues de wierklech, datt eng Evolutioun do war. Dunn hu se souguer Synthesizer probéiert. Jo. Si wollten och mol nei Saache probéiert. Ech mengen, et ass jo och ganz mënschlech, fir mol nei Saachen ze probéieren. Mee Komescherweis bei Black Sabbath déi déi einfach Saachen wéi Paranoid oder Mass of Reality, dat sinn Klassiker einfach. Do gesäis de awer wierklech dass déi Lidder.
Ech hunn d'Gefill esou, an och gëss de mer vläit elo Recht, ech mengen wéi deemools den Dio, oder soe mer esou, wéi den Tony Iommi an den Dio sech zesummegedoen hunn a wollten Heaven Hell déi separat Band waren, war fir mech kloer, Ok dat ass dat noost un enger Black Sabbath Formatioun wous de wärs kréien. Op alle Fall ja, ja. Ne?
An dunn awer dono ass den Ozzy rëmkomm, esou nach den Album 13 gemaach. Mhm. Ja, um, ja, ja. Ech hunn en net direkt gelauschtert, well natierlech et ginn eng Millioun Saachen ze lauschteren dobausse gell. Absolut ja. An du wéi ech mer erbis ugedoen hunn, war ech esou, jo Black Sabbath brauch näischt, brauch näischt komplizéiertes ze maachen fir dass nee. et gutt kléngt gell. Nee nee, et ass einfach deen deen Heaviness Ding och, ja, och dass ja. eng Gittar Hei ass e méi heavy kléngt wéi zwou Gittaren, dat ass einfach. Jo, jo dat ass einfach. Weess verstees ass einfach unglaublich gell, verschidde Bands déi probéieren mat zwou Gittaren heavy ze kléngen mee dann hues de den Tony Iommi, hei hues de sogar den T-Shirt an, Riff Lord, deen mécht einfach, wow, dat ass einfach verréckt haart, ech muss och soen, wow, déi Power do. Jo, dat ass absolut Power, ech mengen dat ass dat richtegt Wuert, déi Band huet einfach eppes, eppes a sech gehat, esou eppes. Eppes Raues, eng eng eng Gewalt, eng brachial, net am Brutalen, mee einfach esou, et muss einfach just haart sinn. An dat genau dat verkierpert déi Band, meng ech, bis zum Schluss elo, gell. Mee natierlech, wéi bass du iwwerhaapt mat där Band a Verbindung komm, gell? Dat ass elo ganz perséinlech, mee. Also
déi éischt Kéier, géif ech och soen, duerch meng Elteren, well si hu jo och vill deen deen dee klassesche Radio gelauschtert, weess de, mat all deenen Hits. An dann ass och Black Sabbath, ech wousst am Ufank emol net, datt. Dass et Ozzy wär bei Black Sabbath wär also ech muss mech elo hei e bëssen Nee dee geet jo wéi mir, du hues de wahrscheinlech den Ozzy dann fir oder d'Ozzy Osbourne Band viru Black Sabbath Nee dass dass esou ech gouf dono eréischt opgekläert also och duerch mäi Brudder haaptsächlech mee ech meng wéi Paranoid oder esou déi Klassiker déi sinn ëmmer am Radio gelaf hu ech och ëmmer gesot wat ass dat fir eng Band an dann iergendwann mat mengem Brudder hien huet Hien huet mech jo och an de Metal erabruet, also souzesoen dofir him hunn ech dat ze verdanken. Egal wéi, hien huet mer déi gutt Saach gewisen, bis haut sinn ech nach ëmmer dankbar dofir. An dann waart dir déi CD dann, wou en och do hat oder kaf huet, Black Sabbath, wat ass dat? An dann hunn ech eréischt realiséiert, ah dat ass och den Ozzy deen do séngt. Well niewebäi hat ech och schonn eng CD vum Ozzy, Bark at the Moon. Jo. Verstees de? Jo, dat erkläert aner, jo. Verstees de, gell? Erkläert alles, jo. Sot een, Ah, ok.
An dunn huet alles e Sënn gemeet. An jo, wou ech Black Sabbath déi éischt Kéier héieren hunn, war ech och esou, Wow, dat ass wierklech déi Band, déi huet alles, weess de. Si huet méi roueg Passagen, si huet méi heavy Passagen. Dat ass melodiös, dat ass cool, dat ass, weess de, dat ass esou. Wann ee mech giff froen wéi vun deenen 3 Bands wéi Deep Purple, Led Zeppelin oder Black Sabbath ass deng Liiblings, ass normal Black Sabbath. Well fir mech och gittartechnesch a méisseg sinn ech esou inspiréiert, vergiess et, dat ass Dat héiert een effektiv och bei dir eraus, ob et bei Serpent Bite oder haaptsächlech bei Serpent Bite d'Saachen ass, do ass eng gewëssen Inspiratioun do. Ech menge mir haten och schonn driwwer geschwat, mee Dat héiert ee schonn. Wann s de Comatose lauschers, jo, vum Army of Darkness Album, do héiert een et wierklech eraus. Also dofir, ech sinn ëmmer frou, wann ech esou Ideeën duerchgeboxt kréien.
Dorëms geet et jo, ne? Jo. Bei mir war et e bëssen, bëssen aneschters. Ech mengen, natierlech si mer hei, fir elo natierlech och iwwer eis perséinlech Erfarunge mat Black Sabbath oder mat Ozzy Osbourne oder ze schwätzen. Mäi Papp huet natierlech ganz vill. 80s Glam an där Saache gelauschtert an vill Deep Purple, Led Zeppelin natierlech, awer och ganz vill Priest an ech sinn éischter mat Priest grouss ginn an ech hunn awer dono Black Sabbath soi-disant nei entdeckt. Fir mech war do eben de grousse Problem, du hues Rob Halford, phänomenale Sänger, an da gees du op Black Sabbath, esou ok.

gudden Déngen zu Black Sabbath maachen. Dir hutt jo eng Kéier ausgehollef och bei Black Sabbath live, wou dat, jo, do war jo ëmmer Komplikatiounen och, ech soen oft mat Sängeren hin an hier geswitcht hat. Ech mengen 79 do, do hu se jo den Ozzy erausgeheit,
well se ze vill vun hirer Berühmtheet, Drogeproblemer komm sinn an iergendwann ass dat eng Kéier ze wäit gaangen, jo, do hu se dann. Den Deo halt gesoot wiss wéi mer dat schon ugeschwaat hun, do ass Heaven and Hell entstaan, d'Album, dat ass och e richteg gudd Album, also muss soen wierklech ja dass ass. Ech verstinn d'Massen, dass d'Massen natierlech éischter op den OG, den Originalalbum an op Paranoid zréck ginn oder all déi aner mam Ozzy. Ech muss soen bei mär, jo Heaven and Hell war dominant, ech si mat Dio grouss ginn, also dat Dio dat ass jo dono geschitt wéi hien Black Sabbath verlooss huet. huet e seng eege Band gemaach. Holy Diver. Holy Diver, Dream Evil an esou.
Mhm. Look Up The Wolves, dat war, dat war esou mäi Shit, gell. Mhm. An och erëm Dio, gell, dat ass, se waren am Anfang mega lucky, wann s de kucks, wat fir eng saugutt Sänger, datt déi an hirer ganzer Karriär, déi se sech haten, gell. Effektiv, jo, jo.
Do ass, dat, dat gëtt gäre vergiess an net den Dio, ech mengen net, deen ass, huet eis och scho laang verlooss, mee.

Se probéier oder hie wëll gären dat selwech maache wéi bei Deep Purple, mee mat, mat engem Sound vu Black Sabbath an dat huet iergendwéi net, net esou gepasst, gell. Ja, ja, ja.
Ech mengen och net, datt dat gutt ukomm ass. Mee bon, se hunn et probéiert. Op alle Fall.
Och Headless Cross mam Tony Martin. Jo, gäil. Fannen ech och richteg gutt. Muss soen, dat ass och en richteg gudde Sänger, egal wéi en. Jo, dat ass méi theatral esou, dat ass méi, e bësse wéi den Dio. Dat ass, dat ass mega, jo, jo, ech fannen et mega. Hien huet och eng saugutt Stëmm, egal wéi en. Ëmmer underrated, gëtt ëmmer vergiess, mee. En ass overshadowed vun eben vun der Perséinlechkeet wou Ozzy Osbourne ass a vum Dio natierlech. Jo an da komme mer eben bei déi famous Phas, elo d'Reunioun ne an nach wat haten se gemaach? Zwee Alben mam Ozzy? Nee een, een. Jo sinn een, just een, jo jo dat een. 13 richteg jo. An jo bei Sin dono nach eng EP gemeet hun ech gesin, déi fënns de leider as um Youtube, vun The End vun 2017 an do sin och 4, 5 Lidder an ech fannt se einfach mega mega gudd. Ech hat der gëschter nach e Lidd do geschéckt, wou's nach heavy heavy as fuck as an et kléngt och, ech soen emol, et kléngt mer mat enger moderner Produktioun, et kléngt eens zu eens, dat hätt och kéinten aus de 70er sin gell? Der Rest ass dekadent, wéi wéi einfach virun allem eben een wéi den Tony Iommi, war wat sech mol den Headpiece ass mam Geezer Butler, wou wou Ja. dann d'Lyrics schreift. Op alle Fall, ja, ja.
Mee elo songtechnesch, d'Struktur, also den Iommi ass weess ganz genau wat de mécht, gell. Ja, ja, Dat ass, natierlech, ja, ja, ja. Dat ass einfach Riffmaster. Dat ass de Riffmaster, Ja, well ja, alles, gell. egal wéi, ja, dat ass.
Mech erstaunt et, dass hien ganz oft, an dat ass elo am Allgemenge mengen ech, hie gëtt ganz oft op esou, weess de, sou best guitarists of oder ever, ever guitarists, en ass ni wäit vir an ech verstinn dat iergendwéi net. Natierlech, et gi Leit, déi definitiv méi technesch spille wéi hien a méi, méi komplex a méi progressiv. Mä op der anerer Hand, och de Randy Rhoads, kucke bei Ozzy. Ech mengen deen war jo méi technesch, wou ech och soen, dat war och en mega gudde Gitarrist da egal wéi. Mee Tony Iommi, ech mengen deen huet sech och getraut déi donkel Säit e bëssen ze goen, verstees déi düster Säit sech trauen. Dat muss awer sech och trauen. Wat mengs de fir 69, 70 an do ass dann Hippie Zäit gell, Woodstock, verstees de, Beatles, Woodstock, Jimi Hendrix, ok Jimi Hendrix war och scho e bësse méi, Méi heavy soen ech soen, do war e bësse méi fuzzy, mee wann s dann Hippiezäite soen, da kënnt esou Black Sabbath eraus. Déi hunn sech am Ufank jo och als Sataniste gestempelt dofir, obwuel dat jo guer net esou war. Si waren just vun Horrorfilmer halt inspiréiert, dofir hunn si och den Numm Black Sabbath.
Jo, Elf geheescht. Dat war e bësse méi eng Bluesband. Jo, voilà, an dann hu se de Film Black Sabbath gesinn, do ware se direkt inspiréiert, hu se deen Numm geholl. An déi Richtung wëlle mer goen. Mir wëlle méi iwwer Horrorfilmer, méi düster Themen erabréngen. Dat heescht awer net direkt, dass de Satanist bass. Nee, nee, kloer.
Ech mengen, dat gëllt generell awer och. Ech mengen natierlech, dat si lo Parallellen zur hauteger Zäit, mee. De Metal ass nach ëmmer a ganz schlechten, obwuel et méi, méi, jo, Hinsichten an och generell an de Medien, soubal eppes Schlëmmes geschitt, ass ganz oft awer och de Metal mat involvéiert, gell, wou, jo.
Ech mengen, mir hunn e gutt Beispill viru puer Joer, Metal ass keng Musek, verstees de nach? Jo, jo, jo. Skandal hei a Lëtzebuerg. E bësse schonn, jo. Ech mengen, dat sinn och Leit. Fir e Message och hei perséinlech erauszeginn, deen déi Musek nach ni gelauscht hat, ech mengen. Wahrscheinlech net, nee. Deen sech nach ni domadder zesummegesat, ech mengen, dat ass och wéi klassesch Musek, ech mengen, dovunner, dovunner kënnt et. Jo, dat ass dovun, natierlech.
Haaptsächlech, wann s de kucks, Metallica, Mass of Puppets, dat ass wéi e klassesch Stéck, also. Jo, an ech denken och, ech gi souguer nach méi wäit, ech mengen, Jo. D'OG Music ass net onbedéngt klassesch Musek, mee d'OG Music ass, wéisst de, zwee Steng op zesummeschloen, dat ass OG Music. Op alle Fall. Mee all anere Genre, wou haut dobausse prominent ass oder net, ass, ass oder huet seng Wuerzelen an der klassescher Musek, gell? Honnert Prozent, gell? An dobäi ass Metal Musek, oder esou wéi mir se hautzudaags kennen, well et huet sech natierlech extrem vill gedoen an deeg Joer, säitdeem Black Sabbath ugefaangen huet, mee, Eleng d'Quantitéit vu Bands, wou hei zu Land sinn, ass explodéiert. Ech mengen, do si mer eis eens, hä? Wat jo och gutt ass. Absolut. An d'Diversitéit ass och do. Et ass net alles just, soen ech emol, Heavy Metal, et ass net alles just Thrash oder wat och ëmmer. Et ass e gudde Mélange vu verschiddene Saachen. Ech fannen dat och esou. An dat mécht jo alles ëmmer méi esou faarweg. An dat soll jo och esou sinn. An ech fannen, dat gehéiert dozou iergendwéi, ne? Op alle Fall. Wat mengs de wat iwwerhaapt, wa mer elo natierlech am zrëckginn op Black Sabbath esou, wat mengs de wéi wéi déi Band och hei zu Land, natierlech ech mengen et ass kee wou se net kennt gell, dat si mer dat si mer eis eens, mee mengs de hei zu Land, ouni elo natierlech elo Nimm ze nennen, mee kéints de der virstellen, datt eng equivalent Band hei zu Lëtzebuerg net onbedéngt esou wéi Black Sabbath funktionéiert, mee dee selwechten Impakt fir eis lokal Zeen hat?
Schwéier ze soen. Dat ass eng gutt Fro. Oder soll ech emol, weess de, du kucks op eng Band erop, wéi ganz vill Leit hunn deemools op Black Sabbath erop gekuckt, ech soen elo e Beispill, Eleng well ech fannen, dass dat zäitlech ubruet ass, wann ech eng Band kucke wéi Parity, wou ganz vill modernen, ech nennen einfach modern metal, well da ass vill ze vill dran, wann esou eng Band optrëtt, dat huet e gewëssenen Image, dat huet e gewësse, eng gewësse Repräsentatioun och vis-à-vis vun der Diversitéit, eleng mam Sandra, wou eng saugutt Sängerin ass. Kann ech mer virstellen, an dat war ech och Witness, soe ech mol esou, um Fête de la Musique, vill Leit kucken dann, oh ech wosst net, datt et esou eppes Krasses zu Lëtzebuerg gëtt. Well ech mengen, dat ass eng Crowd, wou net all Dag mat Metal konfrontéiert ass. Jo, jo, jo, dat, ech soen, dofir hu mer jo och déi Eventer wéi Fête de la Musique, fir och esou Musek kënnen ze verbreeden. Ech mengen, dat ass och Wichteg, dass och esou Ex, wéi ech soen, awer och vun allem bëssen, weess de, dass Leit eben net duerchlafen, dass se soen, ok, da Sparity oder da Scarlet Anger oder da Serpent Bite, voilà, mee ech soen, mir maache jo och erëm eppes anes. Mee ech soen, dat ass grad gutt, dat fannen ech gutt hei Lëtzebuerg, well Parity, déi maache e bësse méi moderne Metal, Mä si bësse méi oldschool inspiréiert. Dann hues de Scarlet Anger, déi si méi Thrash Metal. Gleewen ech ëmmer bësse méi In Flames Inspiratioune sinn dran éischter. An dann hues de och Kreator an esou weider, weess de, dem Hugo seng Band
och net ze vergiessen natierlech. Ech mengen et ass eng gutt Diversitéit hei vu Musiker wou mer hunn. An ech fannen dat einfach gutt, dass och keen deen anere kopéiert. Dat fannen ech richteg gutt. Dat ass richteg. Du weess, du gees en Destilmonia Concert, weess de, hei dat si si. Cool. Jo, jo, dat ass effektiv kee wou sech widderhëlt. Ech hu mer déi Fro effektiv nach ni gestallt, mee jo, effektiv, elo wou s du et sees, do ass awer eppes drun, definitiv. Do ass eppes drun an ech fannen dat och gutt, dass esou vill de la musique oder misste méi esou Events sinn, dass och, Leit déi net an där Zeen sinn soen hei, wow déi Band ass cool, dat gefällt mer. Wéi hu mär méi däers? Ah sou, okay. An sou ginn se méi fuerschen an verstees de? Oder vläicht falen se enk op däin Channel, weess de? An do gëtt jo och vill presentéiert iwwer Lëtzebuerg Bands. Dofir kënne mer jo och houfreg sinn, dass de Gilles dat mécht. Ech mengen, et mécht et jo och fir eis Lëtzebuerger Musekszeen. Fir nach eng Kéier Prost op de Gilles Balfalla! Merci, merci, merci.
Wuel, wuel wëllkomm a gären ugeholl. Dat ass net falsch. Ech soe mer dann awer esou, wéi gesot, dat ass elo ze einfach fir eng Band ze nennen. déi vergläichbar ass mat Black Sabbath am Sënn vun enger lokaler Band. Dat ass schwéier ze soen. Dat ass schwéier ze soen, mee ech hunn d'Gefill, datt déi ganz, eis lokal Zeen beweegt sech e bësse wéi, wéi Black Sabbath am Sënn vu mir hunn eng konstant Evolutioun, et gi mol Héichten, et gi mol Déiften, mee et geet weider. Bon, du kanns den Heavy Metal net méi nei erfannen, dat ass sécher, mee op verschiddene Basis schonn. Mee da geet, da ass scho mat anere Dénger, ech soen, déi düster Nouten, déi goufe schonn eng Kéier entdeckt, verstees de? Jo, jo, dat ass richteg.
An do hues de dann Spitzenkandidaten, sou wéi Black Sabbath oder Judas Priest a sou weider a sou fort, ech mengen, déi dat schonn alles entdeckt hunn. Natierlech mat moderne Metal. Do gëtt ëmmer méi, mee dat ass dann erëm méi mat aner Stiler, fannen ech, gemëscht. Jo, dat ass eng Evolutioun, dat ass näischt Neits.
Verstees de? Dat ass.
Dat ass richteg. Dat ass effektiv richteg. Mee gutt, wat kann een nach iwwer Black Sabbath soen, wat eis elo beweegt? Ech mengen, wat kloer ass, se sinn anscheinend nach net fäerdeg, zumindest am Sënn vun, Musik ophuelen. Ech war e bësse recherchéieren. Jo, dat hunn ech och gemeet. Jo, jo, jo. Jo, do muss awer vläit nach eppes kommen. Mengs de, dat wär ubruecht, esou e leschte Kaddo virum Finale? Ech mengen,
domadder kënne mer wierklech rechnen, well, wéi ech och, ech mengen, du hues dat jo och gelies, wéi s de elo gesot hues, de Bill Ward wëll nach e leschten Album mat hinne maachen an den Tony Iommi an déi aner Memberen, déi sinn net dergéint. Dofir, dat wär wierklech e leschte Cadeau fir Äddi ze soen, géif ech och appréciéieren a mir géifen et och mat oppenen Äerm unhuelen. Op alle Fall, absolut.
Dat ass et. D'Fro ass, wat, ech wëll net soen, wat kenne sech dobäi erwaarden. Natierlech erwaarden sech soss näischt wéi Black Sabbath, mee kann eng Band, déi esou laang schonn dobäi ass, nach eng Kéier esou eppes maachen wéi. soen ech mol esou, esouguer 13, wou jo elo net den den Oberalbum ass vun hinnen, mee eng selwecht Ideologie, eng selwecht Idee representéieren an an genau sou staark kënnen soen, hei dat do ass eise leschte Schlag. Mengs de si kréien dat hin? Wee weess, well bei Dirteen, do huet jo méi den Tony Iommi um Album geschafft, esou wéi ech gelies hunn. Ech mengen elo wann de Geezer Butler an de Bill Ward Ech mengen, hie war jo net beim Dirtyn Album dobäi. Wann hien erëm do dobäi sinn, ech mengen, da kéint gutt sinn, datt erëm, datt se erëm back to the boots ginn an e bëssen esou déi Ufankszäit do nidderschloen. Natierlech mat engem moderne Sound, dovunner gi mer jo net aus, mee voilà, ech ka mer gutt virstellen, datt se eis do vläicht iwwerraschen. Hoffe mer mol. Also ech wär frou, egal wéi. Et wär cool, et wär wierklech cool, wa se eis nach esou Hei gin ech nach en Album. Jo, ech hat nämlech éierlech gesot d'Gefill, dat ass elo natierlech op de Concert hi bezunn, de leschte Concert, wéi bis d'Fireworks lass gaange war, war esou, Ah wéi, nee, ass dat do elo alles? Weess de, sou, dat geet net duer. Fir esou eng Band geet dat do net duer. Jo, jo, ech mengen, déi hu schonn eppes um Plang.
Sinn mer gudder Dénger, dann hoffe mer, datt dat och esou ass. Gesot den Ozzy deen huet jo och Gas ginn, huet jo Ordinary Man an Patient Number Nine an enger kuerzer Zäit huet en déi hannerteneen erausbruet. Ech mengen dat war, hie wollt dat och maachen an ech mengen hien ass och e Studiomënsch deen deen einfach wëll de Fans nach eppes bidden fir fir Äddi ze soen, fir datt se nach méi Musek hu vun him ze lauschteren an. Jo well hien huet och en, dat hu mer dat hu mer elo guer net erwähnt, mee

Sau gudde Musiker och, also muss soen och.
Jo och schon laang laang nimi do an och hien hat eng eng sau staark jo Kombinatioun un do war et e bëssen aneschters do waren der mer Guitaristen wou gewiesselt hun jo voilà dann ass den Jake Lee dann ass den Zakk Wylde an dann ass esou weider esou fort jo jo jo. Ja, verréckt awer och. Ja, ja, ja, wann s de bedenks, ha. Mee dass dat och esou ageschloen huet wéi Black Sabbath, ha. Souguer heiansdo nach méi, ha. Deeleweis nach méi, ja. Muss awer denken, ha.
Also.
Ech mengen déi Zäit, an dat ass och, ech mengen déi Band hat et jo och net grad einfach. Ech mengen si hunn an de Siwwenzeger si se prominent ginn, mega Fame. An da kommen d'Achtzeger, wou den, soen ech mol, den Thrash Metal alles iwwerhëlt, well et méi krass ginn ass. Slayer, Metallica, all déi Grouss sinn do Vollgas ginn. Da soen ech mol, zu deem Zäitpunkt war Black Sabbath schonn soi-disant consideréiert als, ah dat do ass, weess de, dat ass net méi ubruet, gell. An dann awer, awer dobäi bleiwen, dat Ganzt mat verfollegen, sech selwer Inspiratioun huelen, zemools, zemools spéiderhin, wéi den Tony Martin dobäi war mat Tyr oder Headless Cross, déi Saachen hunn ech extrem extrem Glam Metal orientéiert fonnt am Gesang an och an der Gittar méisseg, obwuel et nach ëmmer haart war a Black Sabbath, mee esou dat do ass aneschters, weess de. Dofir, an dann an dann eben och nach den Ozzy, wou seng Band mécht an och net wierklech Glam, och net wierklech Heavy Metal mécht, einfach Ozzy Saache mécht, total mëll eigentlech.
Op alle Fall, jo jo, op alle Fall, Crazy Train oder esou schéngt sinn nach ëmmer Klassiker bis haut. Richteg, jo.
Oder Mister Crowley. Wow, Soloen déi einfach gëttlech sinn. Nee wierklech, dat ass einfach. Jo, jo, dat ass verréckt, wat deen, wat deen och mat mat senger separater, also mat senger Soloband gemaach huet. Net ze vergiessen Diary of a Madman. Diary, jo. Fir mech, ech sinn zum Beispill do mat, mäi Papp huet dat och erof a rof gelauschtert, ech, vill Lidder kann ech effektiv hautzudaags sinn esou, ah wéi se, ah se di wéi, well ech se einfach ze oft héieren hunn. Dat ass No Rest for the Wicked, dat war esou mäin éischten. Ozzy Album gell. Dass jo wou hien do sëtzt. Ja ja esou um Troun gell. Esou wéi esou wéi um leschte Concert bësse gell.
Wat ass do drop? Devil's Daughter ass drop an Bloodbath in Paradise dat war esou an Miracle Man natierlech Klassiker Lidd och. Op all Fall jo.
Do hunn ech och esou gesot what the fuck ass dat do gell. Deen ass dee Sänger ass jo total mëll gell. An dann Osmosis dat war meng ech dat waren esou déi zwee Alben mat deenen ech e bësse méi grouss gi sinn. An dann eréischt herno Bark at the Moon oder

Sou an der Safa, ech war direkt sou wow geflasht sou, all Lidd war gudd, all Lidd ass gudd, pardon fir mech richteg auszedrécken, wow gëtt Dir. Jo jo jo jo, mee et war fir déi Zäit gudd, mee et ass fir déi Zäit, fir hautzedaags och nach ëmmer gudd. Ech weess, rezent hat ech Jo, rezent, also wéi gesot, wa mer dat hei elo ophuelen, ass de Concert plus minus eng Woch riwwer, soe mer et emol esou. An ech hat mat enger Kolleegin vun der Aarbecht geschwat iwwer de Concert. Sot se, Wat, wierklech, lieft den Ozzy nach? Sot ech, Jo, du wäers erstaunt sinn, wat Drogen an Alkohol de Konsum, dat konservéiert dech. Ech wëll hei keng Reklamm maachen, ëm Gottes Wëlle, gell, esou, loosst d'Patten dovun, mee
et ass erstaunlech, wéi vill Leit trotzdeem nach ëmmer net wierklech iwwer Black Sabbath an Ozzy Bescheed wëssen. Erstaunt mech perséinlech. Als Metalhead erstaunt een dat. Ja, ja, op alle Fall. Mee d'Allgemengheet ass eben net esou einfach ze iwwerzeegen, soe mer mol esou. Ja, dat stëmmt. Ja. Ja, wéi gesot, dat ass. Jo, meng Mamm, déi huet, meng Mamm, déi, déi ass och Ultra-Ozzy-Fan. Wierklech? Ok, dann, dat ass cool. Dat, dat verbënnt mech och. Nach vill méi mat menger Mamm, ech mengen dass dass cool, ech fannen seng Stëmm déi ass och cool, dat huet eng Attitude, dass einfach dass jo Dream ma dat war jo e bësse méi déi Balladenméisseg, mee. Jo da Mamma I'm Coming Home, ech mengen meng Mamm huet wéi gesot, ech hat dat schonn eng Kéier erwähnt, si huet ëmmer d'Musek ganz haart opgedréint, wann et Ozzy war, wann et Queen war, wann et Metallica war, si huet dat ëmmer opgedréint, huet Dann huet si gestaubsaugert oder d'Haus geputzt gell? Dat huet si einfach berouegt. Jo, dat bleift da hänken an dat hëlt een och mat als Kand, wou s sees, cool, deng Mamm lauschtert dat och. All Respekt. Jo, dat kann ech leider net behaapten. Also meng Mamm war ëmmer net ganz pleased, wa mäi Papp eben esou Saache gelauschtert huet. Ah wierklech? E bësse schonn.
Also dach, verschidde Lidder Virun allem mäi Papp ass grousse Whitesnake Fan, ech man nach eng kleng Klammer op, gell. Natierlech och eng gutt Band, ja. Sau gutt, sau gutt Band. Slip of the Tongue war esou, ech mengen, deen Album, wou ech am meeschten héieren hunn ever, gell. Also Judgement Day oder Wings, wat ass et, Wings of the Storm oder esou, ech kann dat Lidd nosummen am Schlof warscheinlech, gell, esou oft hu mer dat héieren. Cool. Esou Saache fënns de gutt. Mee da war dat natierlech esou, ah ok, gutt, dat mam Ozzy ass awer e bëssen ze vill, oder Black Sabbath, oder wann ech haut géing soen, wat mir elo lauschteren, ausser Klassiker, ëm Gottes Wëllen, gell, dat geet op keng rou Haut, gell. Jo, jo, op alle Fall, jo.
Mee trotzdeem, et gehéiert zu där verdammter Metal-Story dozou, gell. Dat ass, dat ass den, wéi s de sees, dat ass dat Emotionaalt, wat iergendwéi all Metalhead. Ech iwwerdreiwen elo vläit. Weltwäit iergendwéi verbënnt. Esou, du hues eng Defcor-Band do gär, du hues dat dote gär. An am Endeffekt existéiert déi just wéint deene verdammte véier Käpp, wou mer haut driwwer schwätze gär. Dat ass mëll esou. Ech mengen, se hunn Doom Metal
erfonnt. Dann hues de och Kyuss oder Fu Manchu, dat ass jo Stoner Rock, Stoner Metal. Hagr and Fire natierlech och, de Matt Pike, Seng Idole si och Black Sabbath an dann hues de och Sludge, wéi ech soen, hues de esou Bands an natierlech och Grindcore, dat dat kënnt alles vu Black Sabbath, Napalm Death, dat kënnt alles vu Black Sabbath. Ech mengen et ass och kee wou dat ni net gesot huet an all Interview. Wat huet dech inspiréiert oder wat sinn deng Helden? Also Sabbath ass meeschtens ëmmer dobäi. Jo, op alle Fall, op alle Fall. Ech mengen dat huet ee jo och um Concert gesinn, ech mengen. Souguer jonk Artiste wéi den Yungblud, ech mengen hien ass och ultra inspiréiert vum Ozzy, wat jo gutt ass, gëff Torch weider deene Jonken. Dat ass mega gutt, ech fannen dat gutt. Mä dat wär elo meng nächst Fro gewiescht. Wéi mengs de, oder wéi kann Black Sabbath, obwuel se et scho gemaach hunn, si ginn Torch weider, oder si hunn prinzipiell d'Torch dohinner gehaang, hei, wee mécht elo, gell? Mengs de et muss eng Band sinn wou dat ganzt iwwerhëlt oder mengs de et ass einfach ok wann déi ganz Metalzeen einfach den den den leschte Merci vun hinnen esou unhëlt an doduerch vläit well ech soen der ganz éierlech elo gell separat bon ok ech maan zwar elo vläit net kee Metal mat mengem Projet an an de Kevin mécht verschidde Saachen ni mat Kivo a mat Serpent Pipe mee eleng dat ze ze gesinn wat de fënneften do lass war gell ass esou oh ech hunn déck Bock elo Musek ze schreiwen dat ass verréckt gell.
Ech mengen, wéi gesot, Black Sabbath bleift Black Sabbath an dofir hu se, si hunn sech gesot, Respekt fir déi Band, se iwwerhëlt keen dee Posten, op alle Fall. Ech mengen, déi gi mat de Fakel an d'Gruef, ech soen der dat elo. Mee dee Malice soen et, et gëtt deemools eng Band, déi wéi Black Sabbath wäert kléngen, ka komme wie wëll, do leeën ech och meng Hand an d'Feier, Tëschent Metallica oder esou. Déi nächst, ech soen, déi si jo och direkt hannebäi, gell? Mee wéi, wéi, jo, Maiden natierlech, Judas Priest net ze vergiessen, ne? An natierlech och all déi aner, déi, déi, déi sech getraut hunn a probéiert nei Saachen ze maachen, weess de? Dofir all Respekt awer och fir déi Bands. Mengs de dann déi ginn elo, mengs de déi ginge genau esou? Ech hu mer nämlech. Scorpions ganz gëtt oft vergiess ha. Jo dat ass woer. Scorpions gëtt oft vergiess, hunn och elo 6 Joer gefeiert. Jo. Se konnte jo net um Back to the Beginning dobäi sinn. Nee. Se hätten normalerweis missten hei spillen, well ee vun hiren éischte Concerte war hei zu Land. Jo dat stëmmt.

Kann een houfreg op sinn. Voilà, op alle Fall,
Scorpions ass Scorpions. Mee och, och, ech mengen elo déi, an déi Fro hunn ech mer effektiv och elo gestallt, bei all deene Bands, wou mer elo genannt hunn, déi wou vläit an deenen nächsten, ech wëll näischt prophezeien, fënnef, zéng Joer warscheinlech wäerten ophalen, ginn et Sënn maachen, fir déi Bands genau oder sou eng ähnlech Abschiedsfeier ze man, well all iergendwéi huet all Band seng eege Fanbase. Du hues Priest Fans si net onbedéngt déi gréissten Maiden Fans an du hues Maiden Fans wou lo net lo déi gréissten Black Sabbath Fans sinn an awer. Black Sabbath Fans sinn net déi gréissten Maiden Fans, jo dat hunn ech scho méi oft héieren. Dat hänkt ëmmer Saach vun der Organisatioun of. Ech mengen d'Sharon, dem Ozzy Osbourne seng Fra, an den Tony Iommi hunn dat ganz jo souzesoe geplangt mam Tierch mam Tom Morello vu Rage Against the Machine, hien war jo och e groussen Organisateur an ech mengen hien huet och all déi Acts do ugefrot natierlech fir Black Sabbath nach eng kënnen eng Éier ze maachen. Et hänkt ëmmer dovun of, mee ech gleewen och fir Scorpions oder esou wär et och net anescht ha. Also ech ka mer och gutt virstellen, well déi hunn och ganz vill bewisen an et hänkt vu wéi och fir AC/DC wann déi eng ka ginn. Command ass och eng vun deenen beschte Bands wat gëtt. Spill mol 4 oder 5 Minutten dat selwescht op der Batterie. Simple as fuck. Dat ass méi schwéier. Jo dat ass wouer. Dat hunn ech scho vu villen Drummer bestätegt kritt. Also ass och eng ganz wichteg Band fir d'Zeen muss ech soen. Obwuel déi meescht soen all Lidd kléngt wéi dat anescht. Dat ass komplette Blödsinn. Ech mengen komm mol op déi Ideen. Probéier dat emol esou ze bewierken. Ech mengen souguer Babyen oder Kanner vun haut, déi danzen nach ëmmer drop. Verstees de? An dat dat mécht scho vill aus, gell? Mécht vill aus. Ech mengen natierlech, dat ass eng, trotzdem elo, wann ee elo géing vergläichen, eng Band wéi AC/DC zu Black Sabbath, dass AC/DC ass méi zougänglech wéi Black Sabbath. Eleng. Op alle Fall, jo, jo, natierlech. Mee dat mécht se net manner gutt. Dat ass, dat ass, steet fest. Nee, nee, nee, natierlech, jo. Ech mengen alles e bëssen aus der Zäit, dat kënnt alles e bësse méi. Vun Häerzen an vu Gefiller dofir. Déi eng hunn dat gemat, déi aner hunn dat gemeet an ech fannen grad d'Rut sou. Mengs de dann, solo, ech iwwerdreiwen elo, hä? Kënnt eng. Absolut. Mengs de Serpent Bite géing och 60 Joer iwwerliewen? Ech soen emol jo, komm, mir stoussen op Serpent Bite un, Willis.
Serpent Bite, jo, d'Zukunft gesäit gutt aus. Mir hat jo och leschte Samschdeg gespillt. De Concert war sau gutt, mir waren tight as fuck an d'Leit déi hunn deen eis gefeiert. Also gëtt een net ëmmer méi schlecht an wann ee gesäit dass eng Evolutioun do ass, gell? Ech mengen déi Zäit wou s du eis op der CE Release gesinn hues bis elo. Also en komplette Changement do, also och showméisseg wéi och tightness an dofir dat ass, an soundméisseg och gell, also do hu mer scho bësse rëm gefréckelt an esou dofir komm mol enk op e Concert laanscht, mer si ëmmer gären erwënscht an. Wéi gesot, déi nächst Plack, CD, déi ass och an der Maach. Et dauert net méi esou laang. Da wäers de souwisou erëm hei sëtzen. Da wär ech hei sëtzen oder ech schécken eng der vun den aneren. Oder, oder esou. Oder kommt de zu zwee. Ech mengen, ech kann nach. Also dräi Leit passen hei eran. Dräi Leit. Gemittlech, gell? Da muss der méi Béier kafen. Dat, jo, dat war. Ech muss soen, zu menger Defense, ech war e bësse spéit un, gëschter an haut och. Dofir, et war meng Schold. Mee, jo. Ech ging, ech ging soen, domat hu mär zumindest fir de Groussdeel, fir déi Leit dobaussen, wann et nach ëmmer Leit ginn, wou nach net wësse wat d'Lex Heboeuf ass, also verstoen dinn ech et net, ja, mee Dir hutt definitiv Aarbecht nozehuelen, gell? Op alle Fall, et genuch Album nozehuelen, och vum Ozzy, vum Dio, déi mer all genannt hunn, Tony Martin. Lauschtert Äerch dat un da, well et ass wierklech eng Inspiratioun. Wahrscheinlech huelt der d'Gittar an de Grapp oder der fänkt un Batterie ze spillen, wee weess. Mee fir mech war dat wierklech esou de Fall, dass ech d'Gittar wollt onbedingt an de Grapp huelen, obsessed esou, fir einfach Gittar ze spillen. Ech hu mer emmer geduet, mir hunn dat schonn am leschten Interview gesot, virum Spigel a gespillt Airgittar esou, oh ech wëll wéi de Tony Iommi sinn oder ech wëll wéi de Freddie Mercury sinn, weess, ass einfach esou.
A lo verkierpers de déi zwee mam Schnauz a mam. Ja, gesäis de. Dofir. Mee sou vill dozou. Ech mengen, maacht är Hausaufgaben a gitt iech Black Sabbath ukucken, gitt iech Ozzy ukucken. Maacht dat. Nach eng Kéier op Lëtzebuergesch natierlech e grousse Merci u Black Sabbath fir all déi Joren un Dedication an un, ja, Support fir déi ganz Zeen, well ouni si géing et eis net ginn a géinge mir Dat dat stemmt. heit,